Ech sinn d'Fanny a sinn op der Sich no enger neier Dier fir de Maison Relais. Ech mengen, hei beim Schräiner sinn ech richteg. Kommt mat! Moien! Gudde Moien! Ech sinn d'Fanny. Wéi heescht Dir a wéi heescht Är Firma? Mäin Numm ass Guy Masselter a meng Firma heescht MoMa. A wéi laang a firwat si dee iwwerhaapt Schräiner? Maja, zanter 2013 gëtt et d'MoMa a virdru war ech Schoulinspekter a Schoulmeeschter. Wéi vill Leit schaffen da bei Iech an der Firma a wat maachen se? Bei eis schaffen ongeféier 20 Leit an dat geet vu mir als Patron iwwer Sekretariat, iwwer Holztechniker, Architekt, Schräiner, Studenten. Mä et si jo ganz vill verschiddene Saachen. A wann ech elo wéilt Schräinerin ginn, wat misst een dann alles léieren? Mä wann s du wëlls Schräiner ginn, Schräinerin ginn, da kanns du normal am Lycée eben deng Ausbildung, deng Handwierksausbildung maachen. Dat geet vun Dixième bis Douzième, dat heescht d'Léier. Do gees du och während där Zäit och zäiteweis an. an e Betrib schaffen an da méchs zum Schluss méchs deng Gesellenausbildung, gi verschidde Méiglechkeeten oder du méchs et ebe méi spéit am Liewen eng Kéier. Alles geet. Erkläer jo wann du zimlech vill léiere méchs. Ech gesin hei schon déi Kloterwand, wéi eng Saache baut är Firma denn nach sou alles? Majo, Kloterwänn baue mer ganz oft a Beweegungsraim an och aner Funktiounsraimer, Maison relaisen, Crèchen a Schoulen. Mee mer bauen awer och ganz vill Saache fir Privatleit oder fir Firmaen. Mee komm, mir gi mol kucken, wéi dat dann richteg geschitt am Atelier. Ganz gären. Voilà, elo si mer hei am Atelier an hei ass deen Deel, wou d'Saachen zesummegebaut ginn a fäerdeg gemaach ginn. Dono gi se nach geschlaff a geuelegt an da gi se montéiert. Hannert der gesäis de elo Podest, wat mer an enger Crèche opriichten an dat muss dës Woch fäerdeg. Déi Welt nächst Woch gëtt dovun opgeregt. Mee wéi en Host benotzt een den Här am meeschten a vu wou kënnt dat? Dat Host wat mer am Beräich fir Kanner am meeschte benotzen ass eng Zort Multiplex. An do hu mer eng ganz héichwäerteg Zort Multiplex. Si hunn eng immens flott Uewerfläch an dat kënnt aus Skandinavien. D'Wand hues du hei brong an dohannen hat ech gemengt dass et gréng belo ass. Mee wéi gëtt dat do faarweg gemaach? Et ginn vill verschidden Aart a Weisen fir d'Holz faarweg ze kréien. Also d'Holz huet souwisou schonn ënnerschiddlech Faarwen, jee nodeem vu wat fir enge Beem dat et kënnt. An da kann een et entweder hei am Atelier uelechen, lackéieren, usträichen oder eeben et huet schonn eng fäerdeg Beschichtung drop. An dat ass bei deem gréngen do zum Beispill de Fall. An da kann een bal all Faarf aus dem Holz eraushuelen. Wat sinn dann déi verschidden Etappen, fir eis Miwwel ze bauen? Dat éischt, wat ee muss wëssen, ass, wat gebraucht gëtt. Dat heescht, de Client, ob privat oder eben vun enger Firma oder vun enger gréisserer Maison relais, seet, Ech brauch e Beweegungsraum oder ech brauch Plaz fir ze schaffen oder ech brauch eng Kichen. An da plange mir him dat. Mir plangen d'Saachen alleguerten och selwer. A soubal mer do eppes hu wat dem Client gefält, da kënne mer kucken, wéi deier datt dat géif ginn. Mir sichen mat him d'Materialie raus. Dono, wa mer eis do iwwerall eens gi, gëtt gekuckt, wéini datt mer et bauen. An da muss et mol virbereet gi fir an den Atelier. Da musse Lëschte geschriwwe gi vun deene Stécker, déi mer brauchen, souwuel vum Holz wéi och vu Garnéieren, Grëffer a sou weider. Da gëtt et heibannen eréischt gebaut. Dat heescht, mir schneide fir d'éischt Stécker zou, dono gi se preparéiert op der CNC hei. Da gëtt et dohannen zesummegebaut an dono gëtt nach mat der Uewerfläch gekuckt. wat dono eventuell muss gemaach ginn an da kann d'Réischt ageluede ginn a beim Client montéiert ginn. Mee wat ass dann dat Geheimnis, dass déi Miwwelen net kromm ginn? Dass se net kromm ginn ass kee Geheimnis. Fir d'éischt ass emol, dass richteg opgemooss gëtt, richteg geplangt gëtt. riicht verschnidde gëtt oder esou wéi et dann ebe passt. Dofir musse Maschinne genau agestallt sinn, dofir mussen déi Leit, déi dat da verschaffen, och wëssen, wat se maachen. An dofir huet en och seng Ausbildung. Datt d'Holz iwwer d'Joren riicht bleift, huet domadder ze dinn, wat fir eng Materialien ee benotzt. An jee nodeem, wat fir een Holzer dir benotzt oder wat fir en Holzwerkstoff dat ee benotzt, muss een aner Reegelen uwenden. Merci dir iech Zeit geholl hutt, et hutt Spass geman. So ech mengen ech hunn lo genuch geléiert fir d'Dier vun der Maison Relais selwer ze bauen. Äddi! Äddi!